Hawa, arada tutmaň-da şo jüre gürrüňi bar. Sen seläli giyipsiň, niýet etdiň dämi? Indi tä gün ýaşýança mäkäm dur. Meniň agzym arada. Biri näme şoň, biri pygambarymyz aýdýar. Her kim siz bilen agzyňyz arada bolup, mal, bir zat, dawalaşjak bolsa, Felýekul inni saim. Menä agzym arada dost, men dawalaşjakka diýip. Pygamberimiz aýdýar şin. Felyakul inni saim. Menä agzym araza diýip aýda diýipdir. Sen namaz okyp dukaň bir seň ýanyňa gelip sögüşse näme edersiň? Namazyň pozup jogabyny aýdarsyňmy? Ýok. Namazyňy okýarsyň, salam berersiň, oham gürrüňini aýdarsyňda, arazada-da şeýtmeli. Menä diýmeli agzym araza mal dawalaşjak däl diýmeli. Pygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdiň-de anny bazara. Awwalka aýtmaly kepiň. Be, bi, millet araza tutmaýan ýanak, zenanly öňki-öňki hejaba raýat edenak we adamly araza tutmaýan ýanak öňki-öňki şikese aýtmaly däldi-la. Şikese aýtmaly däl. Sen özüň özüňe gaýym bol. Şu öýüňden ugraýaň-da, bilýäň, bir towar zenanly gezip-ä, hejaby-da ýok, seň imanyňy, seň pikriňi, seň ybadatyňdaky lezzetiňi aýyrjak bolup kesip-älledämi? Şu öýüňden ugraň-da, meň agzym arazadyr-ha şu diýip özüňe habardar ber deg.

Pygamberimiz aýdýar, bir adamy duşman kowalasa, gaçyp bir galaň içine girip, uly kon gapysyny ýapsa, duşmandan rahat bolar diýýär. Sen-de duşmandan, şeýtandan rahat boljak bolsaň, Bismillah, Elhamdülillah, Subhanallah, Estagfirullah, şu Hudaýy zikr et diýip, seň daşyňda gala bardyr, şeýtan seni gabap bilmez diýip aýdýar. Hak Resulullahyň berýän dersi bize. Şu bärden barýarkaň Hudaýy zikr et diýip, hiç allanmarsyň. Gözüň namährem öti şany bilen sen habardardyrsyň. Hiç allanmaň. Emma öýüňden gitişiňden Allany zikr etmeseň, bir namährem gözüň düşer hamana-da, ýa bir gybet edersiň, bilmänşik bolarsyň. Şuny ýadyňdan çykarma, günä diýýänler günä çekýändir. Ýagny, bir günä etseň, indiki günä etmek aňsatdyr. Ondan soňra ýene günä etmek aňsatdyr. Ýene günä etmek aňsatdyr, o günüň şodur şu günä bolar. Emma sen turandan öýüňden ugraňda Allany zikr edip ugrasaň, sogap diýeniň sogap çekýändir. Soňralarynda-da sogap etmek aňsatdyr, günäni äpbermek-de aňsatdyr. Ol okan bir açardyr, gadyryny bilbe aýdylýan gürrüň. Tekrar edeýin. Günä edeňden soňram indiki günäleri etmek aňsatdyr. Emma sogap iş etk isseň, soňralaryna sogap iş etmek-de aňsatdyr, günäni äpbermek-de aňsatdyr. Ondan üçinem öýüňden ugraňda, döwregiň gözläp adamlar nädire arada tutanmy men tutmadyk parh etdim-aý diýip, ony pikriňe alma. Özüňe aýt, men arada tutdum, parh ederin, men bir mäkäm musulmandyryn diýip ugra. Özüňden çirim we men naýdýan özümden çirim. Ine, hak musulmanyň bolmaly ýagdaýy şe. Eliňe tesbih almak, al eliňe tesbini. Tamam ewliýaly ulamaly tesbi alýa miştik eline. Ryýakarçylyk dädir, halka-da ulgy bolarsyň. Maşyn işleýän-de bolsaň, defterde-de bolsaň, kasyp-da bolsaň, karger-de bolsaň, eliňde tesbi bolsun, ýa bir juzwe Kurany Kerimler bolsun, okyda dur işiňden boş wagtyňda. Işiňe gitdiňmi diliň menen tesbih aýtda dur. Nagt bereket, nagt halkdan çyn gowy ulgu, oňa ryýa diýilýän däldir, oňa merdi amal diýilýändir. Ryýa diýdirip, şeýtan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder, şeýtan musulmanlary amaldan goýar. Ahyrky gürrüň şu barada. Gündizlikde, agşamlykda, Eý jemaat! Ymam Agzam, Ymam Mälik, Ymam Şafygy, Ymam Ahmad ibn Hambal, kim şular? Dört mezhebiň başdaklary-da, Remezan aýy gelende derslerini tätil edip, fagt Kuran okaýarmyşdyklar.

Geldik indi ikindiň döwregine. Gaty suwsuzlyk, kynçylyk. Öwrenişmänsiň, üç-dört gün geçýänçä eliňe, aýagyňa suw akydasyň gelýär ýa üstüňden bir suw guýasyň gelýär. Arazaňa zerer berýän däldir. Agzyň açylýan däldir. Sowuk suw el-aýagyňa guýanyň bilen ýa üstüňden suw akydanyň bilen. Şaýat etmeseň gowy diýsin ahunjalla. Emma agzyň açylýan däldir. Emma indi gün ýaşyp barýar. Üýşüpdiň, nämäni gözleşipdiň? Allaň nuruny gözleşipdiň. Allah Tagalaň nury näme o-da? Eý musulmanlar, Hak Resulullah näme diýýär? Lis-saim farhatani, farhatun inde fitri we farhatun inde liqa'i Rabbi. Hadysun sahyh. Musulman adam araza tutsa iki hoşlugy bardyr, biri agzaçarda diýýär. Arada tutmaýan adamma keýfine ha o uzurly öz ýerinde uzurly meriziň gürrüňi däl ony aýyň aýtyp geçdik. Keýfine arada tutmaýan adamma iýen bolýandyr içen bolýandyr märekäň it arasynda ýa öýünde heleýoglan şoň aýynda aý näme aç gezik bir zat diýip Şol adamyň özi hee göre gowy bilýändir şu iýip içgisinden lezzet alynmaýanlygyny. Siz musulmanla ara tutýaňyz hee göre gowy bilýänsiňiz agzaçarda üstüňize nur dökülýänligini. Nagat agzaçarda gowçulyk bolýa. Nagat adamyň öýi gursagy nurdan doly bolýa. Nagat bir günenmänçlik bolýa. Ol hudaý nur dökýä. Guty asliýe beşer nuri hudast. Guty heýwani merura nasazast. Asyl ynsanyň enerjisi Allaň nurudyr. Adama bir hoşluk gelýändir agzaçalykda we selällikde. Agzaçalykda, hatda şomaga gowy bilýänsiňiz, gündiz adam açykýa agzaçardy bir tor zat iýjek ýalydyr, işdäsi sagda tutugyldyr şomaga. Leb hoş ha ýogsa, şu güllem ajygaňda nagat nahar kän iýýäň, ýogsa şu güllemde howa gyzgyn ahym. Emma Remezan aýy gelýä, agzaçar wagt gelýä sen bir tor nahar iýjek ýaly-la. Üstüň diýip, gursagyň diýip, içiň diýip nurdan dolýar. Adam işdäsi kemdir. Ol Hudaýdan bir kömek. Eger şo kömek Hudaýdan bolmasa, adamlar ajygyp başyna medesi ýaryljak-da musulmanlaryň. Emma Allahtagala nur ýagdyrýar. Ol agzaçar wagtynda bir hurma iýýär, suwja içýär, çaýja içýär. Gaýgysyz tarabasynda okyp duwa hamana. Nämeden çürin? Içi nurdan doly, döwregi nurdan doly. Hudaýyň kömegi-dä bir-de. Hulasa, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýdýar,